inche nyachete gostukia abanto bas bakominyoka korwa nyomba bagokura ng'a babwatete emetwe. Kai ngastuka sana, nigo nanyorete omwana oyio, naende tingamineti mpaka ngaika ang'e ase are gotaka komanya ng'a oyo inche oyone bori. Nabo nanyorete ng'a omwana one nabaitire.

Ah. Eh, bono noga. Mhm. Noiraniri. Mm. Eh, omochie oiraniri. Bono mwana no atogete nyomba eyume. Eh. Ekero twamobegete emesa igoro omwana oria twanyorete ng'a iga omotu iga abutoire, endaga aga abochoire. Iga ase ambasambire omobere aa ase ambasambire iga goika, igo bono naki ore econdition naroche omwana oria are, omonto oria iga aitete omwana oria ench- enchere embe sana kiunyama. Karibu sana, aah, ase amarita ng'aki okorokwa? Ase amarita nkorokwa Ngogokala William. Mm. Eh. Pole sana ase ogosererigwa kw'omwana obo. Asante sana. Uh, ase abategereri baito maybe nabo gotweresa story ng'aki yarenge mm. uh, goikera omwana obo gocha gosira omwana obo okarenga ase omochi oyo iga eri gocha gocha eh. ndeng'irorere amarieta angorokumba gokala William eh, omwana oyo osirete omwana one are omwana enyaroka

nomwana obo oanchete gochiesa na abana bande, na omwana toanchete koba na ng'ina koro, ng'ina koro nanchete konya komotoma toma. Totebe rende omwana oyo ogosira kwaye, omwana oyio nigo achete kong'a ng'ina koro maata aa, nyomba nere igoro agwo, agacha bakaba nere bakanya gochiesa nere, onya komotoma are egeka chinsa chi'amagoroba. Bakaria endagera bariete nere nyomba, okomotebi yaya ba baba ngotiira nde gochia minto, okomotebi yaya mambia nagende gochia maate iga akoe chinyeni taracha. Ake iga omwana omwabo okorokwa Joseph, ok- agachia koria rigocha isiko akarora ng'ina kagotiira okomotebi mama oria otiirire ne chinyeni otiirire gochia chirogoro. Nari rende ng'ina koramotebeti ng'a yaya, karibu bono bwango, moikere. Ng'ina kagotiira, tarochi gose na roche omwana okorwa magega, aa ere amaete omorangete nyomba are. Igo bo enyomba eyere gati Eyere eyere gati yane ere mwa ng'ina korwa omwana, Neyao ng'a yere. yane mpara. Oh, eria yarenge korwa paro igoro. Ee. Okay. Nonya ne- nonya neye, nere omong'ina achagerete korwa. Okay. Eyere gati abwo, Eyane yarenge ng'a ngende paaro ng'inche ngete omogoti nkoba nomoibori, nkamobeka oo. Bono ekero atira agaika agaiki chinyeni chiria nyomba, akabeka emesa igoro, inche nyachete gotwa chinsiaga ase egete gochia maatari. Ekiagera nyabwate esuguria nkaenda masimba nchia kobwateria omwana ebirth certificate iga erae obotuko obwo ngachia gotwa chinsiaga, erinde mambia naende ndaboke mapema nkore ki. ng'ende. Oyo ekero atiire ng'ina ekero atiire akabeka chinyeni emesa igoro, agasoka goika paaro aria abanto yaya, kwarentete amachani? Omote ah, yaya tindetetie onye kore nebese, aye nabo okogenda ogore. Ere akagenda, kumbe omwana oyio na riria omwana oyio asogete, ng'ina tamorochi. Erio asokorwe mwang'ina korwa. Korwa mwang'ina korwa. Konya barageire. Konya barageire, mwana bono otebiwe baba. Inche omanyete nkorara mwabo ewiki, na inche ere okonyara are ewiki. Bono ntomanyeti ng'a amatuko aya abarete ewiki ng'aki arenge. Aya, bono inche ki ngotiira ngata chinsiaga nkabeka insa, nkatiira gochia rogoro, omwana oria nanchete ekero akondora akominyoka, naye aba nyomba agondangeria, bono naye nkagesieri iga, mborie ng'ina omwana ake, ah, Choi nare nyomba? Ng'a yaya Choi. Choyare mwang'ina koro, tarara tarareti mwang'ina koro narenge. Nataka gotirimboka nje komoo korangeria omong'ina omong'ina ng'aki echo oino are, ekiagera bono omanyete nagachete ondora omoyega oo. Kende gionsi nabaigia kori mpaka ndore, bono inche nkee mwana kare Igo kera rituko nkomerana kwarenge na omonto. Ah omo ked- kera edageka buna nkoenda, nkoboka omwana akoboka ombori tata. Meamoka, namotebia, Yaani meamoka uko mzu- uko vizuri ee, naenda kwa samba, naanchete go- gokwana egeswahili. Motebie, Ntai tokoganyia echae onye motebie aye tiga ng'ende ngocha ande gokora ki? Ngocha ande konywa. Omwana nkoakikisa arenge, naki naboka naki nagenda. Onye no- nomosini sana five years. Nigo omwana ng'a nabo abwate obwamate gete nainche sana gotaka kondwanera ng'aki ngosoka naki ngocha.

Omobere one tori buya, buna nebinto bikondoma, ekiagera omobere one obe iga ah ngatiga. Bogaki maambia mbiiyie ere on Monday, na ng'ina nabogete mapema erinde age arigenie abana nkoigwera barenge esukuru. Inche nkaboka ngasugurekera eng'ombe, nkomata echa aye okorosia tingocha konyeganya ekiagera ase ngochia mpaka ng'ende mapema goetera ase chigari. Naaaa enyango eria ngotumeka gochia masimba, ekiagera chibesa nabo nyabwate buya iga. Inche bono ngaa nkamotebia arosie bange abana ebitabu ebi okomboria, bono iga tinkonyara gotwara ekiagera chibesa ndoche mbwate nonye chirende chindeme, tiga ng'ende. Nkagenda igo, kinyekire masimba round saa tatu hivi. Akang'akera esegi, ng'a nomaete ritwe ango oborie omwana kwaboreti, gaki omwana one arire omanyete omwana oyo takoreti ki? Omwana oyo tarairio. Gwachire baka oo ng'a ee achire oo natome abana bande bamo batore, ache koyia amabere, akore kwena aye abache koyia amabere aretere omong'ina barosie cha aye arosie chaye. Namotebi omwana boria baka chinsa echi ataracha, no, genda baka esukuru.

Omwabo aba ngochia, ntokonyara komotanga, na aba aratige nonya endagera tari. Yeah. Nigo bono ntwamanyete freedom ya ogocha omong'ina koro. Considering ng'a chinyomba echi nchire are. Aa echire ang'e. Yeah. Eh, bono nari mbete abwo ki ndaria, bono egento keria antebetie, ekero omotwano nonya keinto ofisi yaye ya ebande, yaani ye birth certificate, motwe oo tori buya. Yeah. Ekanyora ko- communication egachaka abwo bono. Simia. Ng'aki yaya amate yaya tosire ki genda baka esukuru oribwate esukuru ande bwa omogambi ande na obi ke polisi abachete akarigia estatement. Nkaba ororo nkaba ororo abofisa nonya konkanya ng'a yaya remereria omogaka remereria omogaka aye togokorere omwana ngotoka are. Tokaba tokaba tokaba abwo rende ekero nakorerwa achia abere chinsa ikomi na emo na enusu nari twakorete, ngachaka esabari yane gocha. Nonya egete iga nkomoboria ng'aki ng'a yaya. Asigari nabo barenge iga bakore utafiti yabo iga, ah intwe ntorochi kende, bono ng'aki? Otakeirwe chikori chia estatement. Nkaruga iga nkagenda ritonge riaaa jumaine, kweresa abaa abasigari. Buna totaragenda abwo tochiete omogambi, tokamwaaaa tomwerese rende ng'aki omwana oyo. mwanyabanto ng'a genda oche agwo mogambe, mong'e ebicha ya omwana. Ekero twarwa igo togaaka polisi rioka, ekero twarwa polisi twagamba na abanyagi abasigari twarwa ororo twacha, bono nki tore igaa tonya goaka chisabu nki togokora, nkai tokogatera, esiri mbi tokobugia. Nkarasuka ase nibo, ngoakerwa esimino korwa igoro na omoganga, nkayia ore nondeka. Rigia epikipiki ominyoke mpaka ase akorokwa esise, ase ne esise ekare gochia ase kimuma ase, eeh omwana otokire oo, nkomoboria omogambi, omwana oibori mwakwana nere ogoteba amarieta aye. Nere nere kenya komboria amaswali amange igo oigwete noka ore, ase eng'encho euchungu eye nabwate ya omwana, namotebirie ngesima arenge rigia epikipiki reta, tokore ki? Torango ikorwa iga tominyoke. Esisa gokoroga iga ng'a edistance Natambe. ng'a nigo. Nyansiongo naende gochia ime ase abwo gochia ime makenene ase words. Nabo twamaete goika ang'e sigisi, twategereti asinini. Twatagete esaburoko eseni isato na epikipiki. Koria omwana oito gati gaki omwana orenge aa na omwana omomura emiaka ikomi akirie abanyene banyorire. Bono togokora, bagambia abatate yaya, omwana oyo gati morigie seino morigie ebisima morigie chichiko ime morigie chinyomba chitamenyire morigie kera ase, omwana oyo inse aye nare. Togacha, ekero twacha. Tibakora kende, buna omwana agasoa gokura akarigia esiribi akabugia, nari ekenyoro giaa giasogete konya kenyoro chirania, ogoteba yaya tiga echigete bono. Togachaka bono gosakania chibando, batokema aa, tokariga rigia chichae echi igaa, Omonene nonye ore aa kende kia mwagete gekaruta abwo. Mh, nabwate condition ende omonto nabo akore ng'a nabwate condition ende. Omwana arenge buya kabisa, Okay. tabatatia ase ende yonsi. Nari torigetie, tokarigia togochokana na gochia chibando ime togoika ase enyomba ekare maa tomoerio. Agwo bono ase chibando echi chirochio okorora ng'a nabo okorigereria mpaka moino kende nkeiyo. Narioo tochagete kama tiga toirana ase chinyomba bono, timaeti ng'a enyomba eywo ng'a onye yaigoretwe mpaka bono tibwati namaana naki yaigoretwe aro. Inche nyachete gostukera abanto basu bakominyoka korwa nyomba bagokura ng'a babwatete emetwe. Ngastuka sana nangocha kobua narenge egesima ake kare maate aba, erinde ngaete ensemo. Tinkominyoka gochia nyomba na etochi, nyomba eyio tebwati kende ere oo rigo, temenyire. Ngoika ororo, komoreka iga nonya amoregete iga. Omwana ya nasianyete obosio, nigo yanyorete omwana oyio, naende tiga mineti mpaka ngaika ang'e ase are gotaka komanya ng'a oyo inche oyio one bori, nabo yanyorete ng'a omwana one nabo aitire, akoreire aitire kinyama, aitire ase atire omobere aa, timanyeti ki kiagotumeka ekero kina ti- timanyeti. Omwana akoreire amang'ana gete amakong'u y'obosoku, korende nabo twabete abwo, tokaba abwo, rende omogambi rende agaka esiee ekero omogambi achicha. Serekari ekarangigwa egachia koiywa omwana. Nyo- enyomba eye iga neyang'o? Nyomba eywo ere eye eye omomura okorokwa mokaye otamenyeti oo, omenyete isiko gochia gose murang'a, otamenyeti oo ang'anyete korwa kaye na mokaye akang'anya nere nachiete ko- kobarigeria. eri korwa buna omwana asirete mpaka goika rituko eri akotoka, amatuko arenge aya tiga tiga. rituko riarenge ria Sunday. Amatuko ria ga totebe Sunday magoroba saa moja, agacha agatuka Jumaine chinsa iga chia sa- saa kumi na moja hivi na nusu naelekea naelekea saa kumi na mbili Ah, nyomba iga iga omwana oyo iga ekero kwamorigereria condition ki abwate, ime na- nabwate chiarama. Chiarama na chiabwate chiange chinyinge chiogoichana. Mpaka echinde okorigereria gwakumia ng'a eke ninki, eng'iti nki eke, yaani yarenge chiara amagete chikorokia ng'a omofano bwa eng'iti, kore ebinto mbire bakoo bakoerosia chitattoos iga ote yaani edesign enga buna eywo, chiara ama chitarete echete iga egatara igaa, iga iga aarire, okorigereria omotwe ogakora ng'a nabetire aga egento nkamoiywo ninki, rigotiaa. naitire ase oboing'e, na omwana oyo one nabo aye akwete amakweri gete ya obororo, uchungu gete enene, nonye orangeti nabo arangeretie abaibori koo omonto akabora okomokonya. Waa pole sana bono nki giachi giakorekana korwa iga erio bono omobere mwanyorire omwana buna are, nki bono korwa iga nki giachi giakorekana. Bono ki twanyorete omobere, omobere oyio rende omanyete kera egento giatokire mpaka emo esuspect yaaaa erige erigung'ani ng'o naki rende okorakurete esuspect eyio abanto bakagerete naende egatoka ng'a omwana oyio nare ase enyomba eyabo.

Erio bono abanto bagokura bagocherera namo suspect eye nero. Eyarenge samoya rituko riria omonto tokwana rituko riria omwana rituko eria arenge rogoro aa onya koria ase chiombe. Bono nonya amatuko aiga omwana aborete noo ararondire. Ere akonya korotetia naende nere okobori ng'a omwana oyio otokire. Ntamanyete inki kere. Yao. Naki omanyete omomura oyo bono oimo a suspect. Omomura oyo ase amarita aye akorokwa Sakari, Sakari, erieta ndire Sakari Ayusa, erieta rinde akweroka ri'obosani akorokwa ng'a Rastus. Mosani are. Bono ere okweroka ng'a Rasta. Ekiagera ebinto abwate motu. Obirigeri nonya naye, ebirundo biragokonye, onye ege rigana boraa nabo ogotama, ee bono. Ng'aki i- i- imbwa kiaye chimbwa chiaye ng'aki chire bono buna Chimbwa chiaye na omonto ore omosaria, okorire ebituko bire ebinge, obwatwa Begume naende orosugwa. Na omonto okorire ebisaango ebinge, okorire ebisaango ebinge, ewa. Igo Naende amatuko omonto okonywa enyasore, amarwa konywa are, oroche omonto bwa enyasore ebinto arakore. na amatuko aya iga mokorigia omwana mwaumeranete nere. Yaani edistance, eeh, bono tindamaeti inche osagete ng'a naye, edistance. Naende nkwarete Lakini omokania. ere bweka. Nabo ekero omonto ore wasiwasi, egekuru gioka kiabugete iga erio aroro abanto basoire chibando rogoro agwo aka, agasiba eng'ombe agakora ki? Agatama. Agatama. Abana inche mbatemete koimoka komorigia, rakini rende nabo atemete kwebacha bacha, agakora ki? Mochiei Bono- obo no- o- mochiei obo nobwate abanto bande. Abamura mbaro abande basirire, mochiei oyo obwate, ebarenge abamura nane, bono oyio ogatano okorire ki? Osirire. Batato mbaro, bono oyo oro ng'a nere bono omonene nare ng'a nacha abwo ase ase enye ase omwana oyio aiteretwe, nacha arendete nachete gose magoro gose mbono maambia igake konya ase aria egasi. Eh. Bono korwa agwo ekero ase eng'ombe atama ng'aki giacha ki? Bono ekero atama, Riria bono omo- omobere orosirigwe nyomba. Otamire omobere otararusigwa Okay. ochiire. Mm. Bono omobere oki tokanyete rende eserekari ekore egasi yabo Mm. ere ngate gwakire mbare ochiire. Yes. ngate bono raia nere aa nki egokora na okoyo unywa kwaunywa bare ng'ai omonto yakorete ki? Yaberete. Ng'ai yaberete. Mm. Eoa. Nabo bamotemete korigia agata agatama. Rituko rikobwatia. Rayia orusi rw'abanto arusetie aa, tokanyoira baka engendu eyio ero ichuni, tokagacha omwana oo, tokairana. Ekero twairana rende twabekire omwana agwo tiga toirane rende bono tware naki tochake emeroberi y'omwana. Rakini rende, ekenyoro nkeigwe to. Obororo yaratusetie enyomba agwo maate, bono kitokirete iga tokaigwa ng'a ase naro akorokigwa chii bosobeti ria Mandere, ng'a omokagerwa oyio okorire ki? Ororokanire oo. Ororokanire oo naende obwatirwe. Igo buna riria atamatachieti koirana. Ritachieti koirana lakini rende some rumours nchire okoigwa ng'a noo arenge ase gete aa onye koibisa bisa, rore. Naende riria omobere ogotira buna abanto bakonya gokwana rende rumours ere omanyete ekobateba oo. Omwororokani narenge agwo onye kwo korora nki gegendererete, naende akagenda, akagenda. Rakini rende buna ere Nyasaye, na amanyinga aye omwana omosini niye abete gagoita, tarenge komoira are, onye komoonchokana narari onye komoira niagenda, onye koira nagenda. Korende raia inche amoikerete. Inse chiamambia gose insaa tatu, naboo aitetwe mpaka agakwa. Nere boigo na togokwana iga, nore ase eng'endo ya ya gocha. Pole sana ase ase amang'ana ayio. Eh. Kero kende omwana oyo iga ngotara arenge pi ase chineiba, Omwana, aikageire omomura oyo amwaumerete. omwana oyo. Abungo babere eria chiare inchera enkong'u ekiagera omwana oyio nigo asogete iga. Bono onto okomanya ng'a omobura oyo agatete korwa gose omwana oyo asogete paaro iga akare etuka chikomerana. Ko bono ntoramanya buya buya ase amopikereti eh. Bono sa ngasikia gokora? Aa inche ase nkonyora ekebarua iga, nabo nkonyagoita igo rende nyakobasukeria banyagokina eh, rende ndanyore ong'e echae ngotorere. Buna ikomi, igo tinsokereti ooh abana abwo mbagorere ekaramu bachie risiko, eh inche na ekebarua ngokora timbwate tindi egasi ende eh. Pole sana omogaka ase ase ayio kwabeire kogoetera so so far ah mwatwarire ekegam kogamba konde gwensi ebe ah mwakorire ekina gose mwechire mwarikire statements chinde. statement chiaito tore torarike ekiagera ekero twachete rende ritang'ani twarigete OP polisi aba twakorete. Naende togacha tokagenda erio toire omobere mambia aye ntochieteeee CD ekero okaba twarigete statement ng'a ki yarenge. Korwa agwo naende bono intwe mbweoa toikaransete ng'a nekina tokogamba. Ekiagera ekina togosoa kogamba ekina, nigo okogamba ekiya. Omonto gakwete, eh, omonto oyio nere okorete egekuro, okorete ekebe egekure. Onye erio yarenge moyo, aro nabo twagoteba ng'a eserekari ekore ki? Etobwatesie, togambie omomura oye ekina. Naende Naende kandi- omwana oria anyore ekeene kiaye. Naende kandi family yabo ya gose onde oisokire goteba ng'a moitete omonto wrong, No, naro onde okomplaini. tayochire. Mm. Boka abanyene. Mbancheranete ng'a omomura oyo obe ere kobasumbua mono, nonya na ogokwa kwaye gakwete koreng'ana na ekebeeka akorete, tindochi ng'a gose mbaroche bobe, ekiagera omomura orenge omobe, nonya ng'ina tari ngomoigwa, nangotebia ng'ina amang'ana gete mpaka ntanyare gokwana nsa, yobosuku. Agoteebia, Pole sana. Ah, ase abanto ba bare chinsemo chi'emetandao, abande bakoboria story eye batanyimanyete banyimanyire korwa ase ore, Eh. maybe baraganie go support enka eye iga, ah, maybe inki oraganie ba bagokonye buna omoibori bwa ah, omochie. Eh, bono buna inche bono inche egento ndaganie abanto baminto oyo obwate omoyo bwa ogwancha. Inki eyaito ntore inse? Bono buna toraroche imwana mbira, twanyorire obokong'u, bono nonya mbesa togochia kogora nonya kende, nonya bakogenda esukuru, buna togokora aya aro abana mbagochi kobera mpaka bagende esukuru. Naende ngoteba ng'a baria babwate omwabo ogwancha, nabo bakorwa riba baratware. erinde tonyorere chinguru tosukerie abana aba. Okay, eh, nobwate esimi ase abanto barateme go contribute- contributions echio oyo orate gosapoti enka eye iga, ng'ai mobwate ase mwaigwananire ng'a bono contribution nabo chikobachanera gochia ase gete iga, ase abanto baratake gosiira enka eye iga? Eh, enamba nero, Mm, enamba nero, mhm, enamba ntoru- neraria. Yeah, okay. Omong'ina. Eno ne omong'ina abe gotumeka. Oye, ngochinde koreta omong'ina baadaye. Eh. Ah, bono ah, ing'ana rinde orateberie omoerio kulingana na amang'ana aya iga ase abanto bakorigereretie chinsa echi iga ase bagotegererete. Eh, bono inche nki ndatebe gaki ng'oteba inche ngoteba ng'a bono ki kiabeire kiabeire. Bono rende ngoaka ng'a mbuya mono ase ogotoika ang'e naende mwachire gotosiira. Mipango y'amatanga mwabangire? Eh, buna toikaranse iga buna efamiri, twakwanire igoro y'amatanga y'omwana oyo, omochango nigo orabe rituko ria Sunday.

mwabo, gose nyagitari, Yeah. nigo isiko arosirie. Eh, Nere omwana bw'omotangi. aa, naro omwana one o gatato. Alright. Abamura nabo bare abanene, oyio omakobwati na oyio. Oyio nere omokogoti. Korwa Pole sana. Jovian. Okay. Mm. Pole sana. Asante. Tiga tonyore ng'ina nere atotebie aye koruga agwo torenchire ki eh, abanto baito ba online na abande bakotegerera baranyare gokonyinke. Eh, asante sana. Buya mono. Nimeshukuru.